Asante nkae. Masi dan kɛseɛ ama Aduana mma Kuroyekuofoɔ sɛ Aduana mma, wo dan nie, eh, wo toilet and bath, eh, wo, wo hall, wo bedroom, mayɛ biribiara kamakama de ama mo. Tie nie o. Ɛna mo ara moakɔfa ayi, car yi a ɛgugu adeɛ yi, yɛfrɛ no sɛn, dadeɛ yi da, yɛfrɛ no sɛn? Excavator. Aha. Ɛna mo ara moakɔfa na mode abɛdwiri dan no nyinaa agu fam. Ɛyɛ me na mayɛ? Enti mibekum sɛ, Adɛn nti na mabɔ kaa si dɛn ama wo, na wode saa kaa no abedwiri dɛn no agu so? Mikum wo ara ha ho. Enti asuafoɔ mu nti wei, ɔbɔrebɔre bɔ adeɛ nim sɛ ɔde tumi aba wura nim sɛ ɔbɛboa ɔman no. Enti asuafoɔ mu sɛ mekura na ɔnom a ɔboa wo, wode bi huru w'anim a ɔboa wo, wode bi dware a ɔboa wo, wopa awoɔ a wonya bi, Wonim sɛ saa tumi yi wɔ mu na ɔhene a ɔwɔ kurom ha no wowɔ agye Galamseefoɔ sika sɛ wɔmmɛtu Galamsee nsɛe nsuo no a ɛhyeɛ fa Muro no afa no wɛn sɛ wo na wose wo tumi a wowɔ no ɔmmɛsɛe no na ɔmfa nkɔ ɛna ɔno nso agyae te sɛ tumi no nnyɛ adwuma mmoa ɔman no biem a ɛmu nnipa no a motim no mo na moama tumi no asɛe. Afei so ɔte ase. Onyankopɔn abɔ nsuo no sɛ ɔmmɛyɛ ahobammɔfoɔ ma mo. Tie no yie. Ayɛ sɛ bi a obi abue bank ɛna ɔkɔfa sikiritifoɔ sɛ sikiritifoɔ bɛhwɛ sika ɛyɛ bank no so. Sikiritifoɔ no baeɛ na manager no apamo sikiritifoɔ no sɛ monkɔ na yɛrebɛbɔ bank no ho ban a, sikiritini no nyɛ ne kɔn tenten. Saa na mo ɔ Galamseyfoɔ moyɛ nsuo. So wɔn? Deɛ ɔmo nim yi ara ne ntomafira ɛne ngegengenge ɛne asa ne deɛ pempempempe gengengeng obi ani baabi biara na ɔyɛ sei onim mu ara no sɛ ne kura mu nsuo no ɔbɛhwɛ sɛ ebetumi aboa ɔman no ebetumi ne yiedie aboa ekuro no ɛne deɛ ɛfa no ho o ɛnyɛ no na ɔhwɛ. ɛdi anama ɔdɔ efiri akoma mu ɔdɔ efiri akoma mu akristofoɔ no doɔ sɛ na wɔn wɔ ɔdɔ ɛwɔ wɔn akoma mu ɛso wɔn mu wɔ bi bosom bosom mu wɔ bi asante nka bɛ sɛ mo nfa dɔ ɛdɔ dɔ ɛne na ɛyɛ hyia. nipa no awu awie no woantumi ampirikyi ara ma no ansakyera woawu awie no ɔfe na ɛde funu ni bɛsi hɔ ne ato wo nkɔda si ne abɔ mpa yɛ ama ne sɛ bɔne bi ɔyɛɛ biara nyame mfa ne bɔne ɛnkyɛ no ɛti saa na ɛteɛ de akɔhyia asɛm asi wɔ ɔkɔ hɛɛbi hɛ wayera wayera wokɔ ahefa heaven wagye obi kura ma nipa no bi ɔbɔ odua mu awu awie wagye obi kura ma nipa no de asuo paa mu antoa nyɛma abɔ odua mu awu a na asɔfo bɛbɔ mpaeɛ sɛ ɛɛ wɔde yesu atwitwa mu ti na wokɔ heaven na nyame kunu na akɔgye yɛ nyame tua wo so ka nyame tua wo so ka na no ti na ama nsuo no akye wo a ama wawuo Ansa na nsuo renyɛ obi no, na ɛyɛ Nyame na ama kwan, efisɛ Nyame tumi na ɛwɔ nsuo mu. Ɛnka Kristoni yi, ɔse, sɛ tumi nni nsuo mu deɛ a, sɔfo ɔkɔbɔ asu wɔ nsuo mu ayɛ dɛn? Nyame Agya, Nyame Ɔba, ɛne Nyame Honhom Kronkron. Nyame Agya ne hwan? Ɔse, Papa no. Nyame Ɔba ne hwan? Ɔse, Jesus Christ. Nyame Honhom Kronkron ne hwan? Ɔse, ɔwɔ nsuo ne hɔ ne aborɔnomaa tiri so. Aborɔnomaa biara yɛ bɔfoɔ. Aboro nnomaa bi nti sɛ wohu sɛ me, maba wo fie a, wobɛhu me a, ebia meyɛ anomaa na maba. Aboro nnomaa. Saa aberanteɛ yi a ɔkyate aborɔfo yi a ɔnyaa sika bɔɔ su a ɔno nso ɔbu ɔkura bɛrima no fo kwaseɛ yi, sɛ wɔdeda no no, hwan na ɛteeɛ? Wɔdeda no, aberanteɛ danee aboro nnomaa kɔgyina funu no ho. Ɔte funu no ho saa ara kɔhunu sɛ Wɔde funu no tu adaka mu. Wɔpamoo no pamoo no pamoo no kɔɔ aberanteɛ no ti. Eti ɛnyɛ mmoa wa? Saa bɛ na sɔfo nyina hɔ. Sɔfo a wɔmpa yɛ. Asɛm a sɔfo no kae ne sɛ, saa a wɔn anhwɛ ɛyi ɛyi owuo no akyi anhwehwɛ mu a, oburufoɔ bɛsɛe awu. Asɛm a sɔfo no. Afei deɛ sɔfoɔ no. Ɔno ara na ɛkaa sɛ akwadaa yi wura wui no, ɔkɔɔ baabi kɔpɛ mmoa. Tie nie o, wahyira funu no nso awie na aborɔ no maa no bɛyɛ sɛ deɛ ɔkɔɔ baabi kɔpɛ mmoa nti no, sɛ ɔma nkɔhwehwɛ akyire a obi bɛsan awu bio. Na sɔfo no no ntumi na ɛwɔ yi. Ansa na papa no ahu akyire aba ha abɛtua. ɛde ho nneɛma nyinaa aba. Onsuro wura bɔhɔra. Ntu onsuro sɛ obewu. Ɛka obi bɛtɛ bɛsan akum obi bio nsusu. Eti yɛmfa bosom nni agorɔ. Bosom yɛ nyame. Ɛno nti na bosom, wosom bosom a, fa no korɛ. Nipa mpɛ no korɛ nti na obiara sɛ ɔnsom bosom. Ɛnyɛ hwee. Nnipa mpɛ nokorɛ nti na obiara nso wɔ nsɔmpɔ so. Deɛ nti a ɛma nnipa gye abosomsom kɛsekɛse paa ne bayie. Ɛyɛ yɛ a na bosom akye bayifoɔ. Ɛyɛ a na bosom akye bayifoɔ nti ɛbaa saa no, hwan na ɛpɛ sɛ n'anim gu ase ma ne mma hu sɛ ɔyɛ bayifo? Saa na ɛte no, ɔne ne mma nyinaa bɛkɔ asɔre. Ɔbɛtwe ne mma nyinaa akɔ asɔre sɛdeɛ ɛbɛyɛ a n'anim ngu ase ma ne ba nhu sɛ ɔwɔ sunsum bɔne. Ɛno nti na dodoɔ no ara yɛ Agrikifoɔ. Nnomfie na nka bɔne biara nni hɔ. Akwaside aduru abom na anka abusua no nyinaa na ɔmo resomosom. Akwaside aduru abom sɛ abusua no nyinaa na ɔmo nkɔm ho abɔ yie akɔ soro oo. Ei na Nana wo mma ɛnyɛ ɛda bɔne oo ɛhye asa no ɛhye asa no ɔbɛhwɛ yɛ Nana Boasia aba Nana Kwaamu aba Nana Asantse Nkae aba. Nti yɛn nyinaa yɛkɔ akɔgu so yɛhyɛ bere mu na obiara de ne kosua kɔ na ɔde apra wo ho na wapae, Awuraa, yareɛ bi reba wo so, Bosu ni, yareɛ bi reba wo so, nti fa adeɛ wei, fa adeɛ wei, fa kɔ nsuo, fa kɔ pra wo ho na fa gu nsuo mu. Ampa, bosome no, yadeɛ bi amma. Ɛɛ, krakye, akwanhyia bi nam kwan mu a ɛreba. Fa adeɛ wei, fa adeɛ wei, fa adeɛ wei, fa to a, na ɛmpra saa adeɛ no ngu. Ɛnnɛ, sɔfoɔ bɛn na Jesus misi ne so kyerɛkyerɛ saa adeɛ no? Wote asɔredɛm hɔ na ewuo na aba wote asɔredɛm na ewu yadeɛ na abɔ wo ɛnɛ kɔ hwɛ ɔmo ngu buroni fie bebree bosomsomfoɔ ɛsɛ na ewom ha mo yɛn fa kaa ɛnkɔ baabi ɛni hospital kɛseɛ no na ɔmo ɔmo da hɔ nyinaa yɛn mu sɛ sɛ ɛsom bɛɛ mu na ɔmo wɔ yɛbɛnya kristofoɔ nko ara ɛso duro no aso yɛ duago. Dodoɔ no ara yɛ duabɔ. Dodoɔ no ara na sɔfoɔ akɔ hɔ na wakɔbɔ mpaeɛ ama no, na mogya no rewe, na mogya no rewe, wobɛhu ara sɛ tim. Sɔfo no sɛ, Ɛnyɛ hwee, Nyame na ɛde nnipa kra sie enti ɛnyɛ hwee, yɛmfa mma Nyame. Waku no awie. Nanso bia na anka ɔbaa Supan mu fie a, na anka saa wuo no, anka ɛmmaeɛ. Ɛdeɛ anaa mma? Afei sɛ mote deɛ mereka no ase. Enti monsusu mma obi mmu mo abomfiaa. ɛsom bosom na bosom no nyɛ na bosom no efi na bosom no efi sɛ wofi egu so wɔ hɔ na sɛ wo nananom wo nananom nketewa no ɛkwan na wɔfa so som bosom no wɔn gyaa na gyaagyaa mu na bosom no sɛbi ɛwɔ hɔ na wɔn gye die wɔ mu na sɛ wɔn so bɛsom no a gye sɛ wɔkɔfa bosom no bata no abata no a ɛ wokɔ kɔtwa nantwie ɛfama bosom no ɛnyɛ abɛbɔ so wɔde sɛ adikanfoɔ no yɛɛyɛ no.

Meboa. Te sɛ ɔbagyaa no n'akyɛde. Te sɛ kɔmfoɔ agya wo mma no ɛkɔfa agya akyɛ no ɛkyɛ wo ansa na ɔno nso atumi nya akoma. Ɔhu sɛdeɛ ne si kyerɛ wo. Nanso bi wɔ hɔ ɔsena na bosom bosom paa nanso nneɛma nyinaa ɛnkɔ yie asɛm wɔ. Obi wɔ so ne tirim dedeenden ɔno nim sɛ ɔsom bosom no nti no ɔnka sɛ ɔpɛ akokɔ baako mpo atwa deɛ ama bosom da koro kora ma bosom no adidi ɔyɛ da. Ebien no so ɔkɔ ɔkɔ saa ɔkɔ ɔkɔ saa. Yɛde sika na ɛtu sika wɔ honhom mu. Yɛde abogya na ɛgye nipa kra wɔ honhom mu. So ate aseɛ? Eti wokɔ sunsuma yɛ na nkɔ ne saa sɛ wokɔ ne saa yɛnyɛ ne saa. Wode kosua, bese, nsa, ayaresamufuo, hyinapo, biribi kakra na wato na de agu prɛte mu anaa wada romoe na da bɔne, Nyame ne bɛsom mo ni oo, momprapra mo ho mma me, me ne me mma, me ne me yere, m'adwumasɛm, me sikasɛm, Nana monnyina ne yie mma me, nneɛma kɔ yie a, Nananom, meredi mma mo werɛ mfi mu da, mɛboa mo, ɛbɛyɛ adwuma!

Ɔbɔ hɔnho na kurakura obia ne edwuma a wɔyɛ. Bɛyɛ wɔ hom wɔ hɔ a, abosom kura bebree bɛto bɛyɛ. Abosom bebree bɛto bɛyɛ. Bɛyɛ bɔne wɔ hɔ da. Abosom bebree bɛto bɛyɛ. Ntsi bosom nntumi nto bɛyɛ ase sɛ otu bɛyɛ ase, na mbom sɛ bɛyifoɔ no ene no kogya na obi rekodi bɔne deɛ a, ɔbɛgye no.

bɛsɛn nkɔnsɔnkɔnsɔn mu wɔ hɛn ase, sɛ ɔmmbɛyɛ bosoom a ɔmbɛbɔ kurow ho ban, dze kɔ ɔbonsam osu, ɔkye bɛyie, ɔnsuro bɛyie, odu ho gya no a, bayifo ronntumi mma nnuan ho mpo nndɛ da. Ɛno ntsi na turo bi a ɔbaa no ɔyɛ hu, ɔn, na ohuamia, ɔpɛ sɛ ɔhwɛ sɛ obi dze adze bɔne anaa enyibɔdee bi aba saa bea hɔ no a, na ohuamia. Ohu pɛ, ohu sɛ obi dze biribi saa aba hɔ pɛ, na ɔkɔ nyimpa no so straight. Ahosu wɔ odi w'akyi a, deɛ na ɛbɛtumi ayɛ wo? Biribiara nni hɔ a ɛbɛtumi wo. Na mmom wosɔre a wodi n'akyi na wobɛfa obi yere, abɛfa obi kunu, wobɔ borɔno, wobɔ abuo. Na mpanimfoɔ wɔyɛ deɛ woyɛ nyɛ wo fii koraa. Adeɛ no nyɛ wo dea. Wosi kyenkyen Asante nka agye ma me, menyɛ o, menyɛ saa o. Sɛ wo deɛ wo nso wopɛ yɛ me ako. Me de mepɛ nsuo ase akɔhyɛ. Ahan, mepɛ nsuo ase akɔhyɛ. Nti me so so meyɛ bɔfoɔ na sɛ mese Asante nka ne deɛ meyɛeɛ deɛ a, ɛnneɛ wo so wɔse mekyerɛ wo deɛ yɛ. Na mede me sunsum ne me honhom no aboa wo. Ne daakye, sɛ Nyame no wɔ hɔ a yɛn nyinaa yɛkɔ deɛ a, Asante nka, wobɛkɔ akɔyɛ dɛn? Meboa yɛ kwa wo. Mebua asamasi, mebua asamasi, eh, asamasi ampa, asante nka aboa, oh, nana ampa ɔboa me, medii dwa, mekɔɔ hɔ no, edwa no yɛye, mini verse. Sɛ na ɛte dɛ, menyɛ wo na memmoa nipa, menyɛ wo ma mensɛe nipa, na mmom ɛbɛyɛ asante nka adeɛ na akɔyɛɛyɛ, eh, mebua me, nana ɔboa, mekɔɔ hɔ koraa, afei meti na na ɛyɛ meyɛ no, afei koraa na ɛyɛ kakrakaa, na mmoa a mebɛboa nipa, meboa no sɛ. Ɛtumi yɛ bosom mu, obi tumi bɛtena TV so, kɔmfoɔ paa wɔ kɔm o, wɔse me deɛ wopɛ sɛ oku obi a bra, wopɛ sɛ osie obi abrabɔ a bra, hwɛ wei ɛyɛ bosom. Ɔkoto firi Benin baabi na ɔde aba, nti wode ho kɔgya bosom wei ɛyɛ? Saa nipa no nka ɔka sei a, na nka ɔka ɔkeka saa asɛm no na nka police na wɔakye no, because obi a ɔte ɔman mu a ɔde honhom bɛboa nipa a ɔbɛkumkum nipa deɛ ɛyɛ? Ɛnyɛ. Enti ɛbɛyɛ dɛn na yɛn ankasa akɔmfoɔ nyinaa ayɛ? Ɛkeka wɔn nyinaa bom ba nko sɛ wɔn nyinaa yɛ akɔmfoɔ. So Yehowa papa wɔ hɔ a ɔdwene nnipa ho? Ɔkae nnipa. Ɔwɔ adɔeɛ wɔ ne mu. Ɔwɔ nokorɛdie wɔ ne mu. Ɛdeɛn na mma? Ɔdɔ ɛfiri akoma mu. Aberanteɛ bi, ɔse, Nana, Kɔmfoɔ Gyawu, mennim wo da. Na yɛ na mehwɛ Asante Nka nkyerɛkyerɛ. Meda hɔ ara na Asante Nka bɛyi ne ho adi kyerɛɛ me sɛ, Mefa me ho nkɔ kɔmfo gya mu. Bibra kɔ yi. Mefa me mefa me ho bɛhyɛ wase na wobɛtumi aboa me. Nti me wɔ rush a mefa me ho bɛhyɛ wase. So ne nkɔmfo gya wo. Ɛso ohu me. Ha? Ohu me mekɔ ne nkyɛn. Nti kɔɔ me kɔɔ ne nkyɛn no mede deɛ na ɛkɔɔ yɛ. Ɛyɛ honhom. So ate aseɛ. Obi wɔ Uganda. Obi wɔ Italy, obi wɔ Germany, ɔmmaa ha da so, me mekɔ hɔ menim no. Deɛ nti a menim ne sɛ, ɛberɛ a wɔrehwɛ nkurɔfoɔ de wɔn mfoni na wɔnya adwene bi wɔ ne tirim sɛ yie menyaa yɛ anka bosom wei bɛboa me. Ɔkaa saa apɛ me hu. Deɛ meka no wate aseɛ. Ayɛ sɛ wokura wo fon na wɔbobɔ nɔmba bi sɛ wofrɛ bɛkɔ. Wofrɛ ɛdeɛ yɛ a wobɛkɔsi obi so. Brake. Ɛde brake.

Mekɔ yɛ asɛ o, saa meba no de abɔ amesi adi. Wayɛ bɔne. Wokɔ nipa no a, nyɛ no ara sɛ me ma wɔhyɛ da kɔ wura dɛm hɔ, ahyɛ da sɛ wokɔ hwehwɛ basket mu, ɛso ahwɛ kɔkɔ di na tɛm wɔ hɔ. Wowie yɛ ahwɛ, woba de abɔ amesi adi. Ɛnyɛ papa. Wonim wɔn a wɔtaa yɛ saa adeɛ no?

Ɛboa no, ɔnya bi wɔ ho. Enti ɔbɛkɔ ne ne honhom no bɛboa nnipa. Anisoɔ no nso so, wɔsan boa obi ama obi nso san akɔ ne ho. Ɛnneɛ ɛsɛ nnipa no de boa nnipa. Anaa ɛnyɛ saa na deɛ meka nyɛ saa na ɛteɛ? Enti na ɔte wɔn ase ne yɛ kɔmfoɔ. Da bi obi mmra sɛ ɔyare, ɔpɛ sɛ ne ho yareɛ. Enti obi mmaeɛ a, azaa na ɛma? Aduane amma? Enti memehwɛ. na me wokɔ me no wonni nokorɛ, wommɔ obi abuo, wonnaadaa obi, na sɛ mehwɛ wo na saa ara na wogu so ayɛ a, me honhom no a Nyame de ma a, meremfa mmoa wo. Afei mɛma woayɛ kokurokoo kakraka akyɛn deɛ ɔno no se ɔwɔ so. Saa na ɛyɛ no, tumi, wonya bɛnya tumi afiri saa adeɛ no, nokorɛdie, ebuo, ahobrɛaseɛ, ɛfam da. Ɛɛ.

ɔdɔ a ɛfiri akoma mu mesrɛ mo ɛsom no sɛ yɛsɛ obi kɔ bosom fie anaa obi resom bosom mu a anaa ɔhene bi wote bosom fie a anaa ɔhene bi wo so bɛsom bosom mu a ɛno nkyerɛ sɛ wobɛkɔ bonsam gya mu o ɛyi ma bɛsom mu na awɔ no

Anaa nsuo a ɛda ne kunu ho. Wodi akonwa a wosom nsuo o. Nanso nnɛ nhemfo dodoɔ sɛn na ɛdi akonwa a wɔsom nsuo? Nsuo no deɛ ɔda apueɛ, atɔeɛ, wobɛwura kuro no mu a, ɛne wokɔ kuro no to a, ɛno na ɛwɔ sɛ ɔhene wo ani kɔ ne ho, efisɛ yadeɛ bi reba kuro no mu a, ɛhɔ na ɛbɛsi, owuo bi reba kuro no mu a, ɛhɔ na ɛbɛsi. Sɛ nsuo no ba kwan ma no aba a, ɛwɔ ho. Na wɔn a wɔn aduane nni no, wɔn na ɛne security hwɛ kuro no. Ha na ɔde ne ɔnum ano mprempren adeɛ, na ɔregye ntoma akɛseɛ, na ɔresa asa akɛseɛ, na obi gyina w'akyi, ɔresa na ɔsɔn ntoma mu, ɛnna ɛyɛ wo fɛ. Daabi, woammɛboa. Woammɛboa wo kunu no. Ɔhene a ɔwu ntɛm no. Wɔagye me ntia. Ampa o, ɔhene nhu basabasa o, ɔhene, ɔhene a ɔtena, ɔte akonnwa so, ɔnhu basabasa. Wote akonnwa so a, ahonhom, nsamanfoɔ, abosom nyinaa de wɔn sunsum nyinaa awura wo. Te sɛ wo nkwa no, sɛ yɛ mfeɛ aduɔson na abɛdi a, na abosom de mfeɛ aduasa aka ho. Na yɛwɔ ha. Na wagye ni a, sɛ yɛ 70 a, na aba 40. Mawu ntɛm. Deɛ meka no, nokorɛ na meka. Soa nso, ebia, ɛɛ, nyansani bɛte ase, Gyininyi, wobɛyɛ dɛn woante deɛ meka no ase? Ɛso ɛno na anka ɛbɛboa. So wɔn aduan amma. Wɔadu a, bibi so asɛm. Ɔn sɛ na anokɔ sika no deɛ ɛka asɛm yi na meka se. Na ɔbaa bi, ɔse mokɔ ne bee. Ɔsi ka na ɔkasa wɔ afum kwan so na meka ne sei aa meka no na ɔno nso ɔhwɛ no afidie so ɔwɔ hɔ aa na ɔsi a asante nka asɛm a ɔka yi ɔsoo dae wɔ hu ɛwɔ dae mu ɛna meka kyerɛ ne sɛ sɛ ɔsi aka na ɔkoma deɛ a ɛna ɔnkɔ boa boaduwa na boaduwa ɛbɛyɛ dae mu o na ɔso yi o

Sɛ ase nkaa sɛ wɔbɛboa me deɛ a, wɔbɛboa me. Ebia wɔbɛboa me nti wɔde twenty million toom maa no anaasɛ wɔyi ma me. Ɛna afei nso ɔse fiara biara wɔbɛbrɛ me two million. Na wonya abɛɛdee no? Na menya abɛɛdee no, anaa no fiara wɔde two million abɛma.

Ɛna ma me five million na five million ɛtɔ fifteen no fa to ɔna Ghana aso nsi ama me no na ɔde aboa ɔwɔ ɔno so ɔwɔ ne ti saa deɛ so o eti asom no ne sɛ ɔsom no nana na eye ne ebu sima ti na nana na ɔyɛ yɛ daabi o ɛyɛ nkakra nkane na emu yɛ so kye sɛ deɛ ɔsi ne ho de ka.

Afei na n'ase de bi atu afiri ne mu. Ɛno ara no, ho atɔ no. Ho atɔ no. Enti no, sɛ nka ɛka sɛ ɔyɛ nkramoni, enti yɛ mmoa no a, enti nka ɔnkɔ wu. Enti yɛ deɛ yɛgye awɔwɔ, yɛgye akristofoɔ, yɛgye nkramofoɔ. Mo ba a, yɛkyerɛ mo ma mo hunu sɛ bosonsom no, ɛnyɛ nkwaseasɛm. Bosonsom, yɛ nkunkum nnipa, yɛ nsɛe adeɛ, yɛ boa nnipa. Wodi dwa na wodwa no nyɛ yie a, me, me boa na me dwa no, ɛkɔ soro. Afiaduwa, Akua, Ɛsɛwa, Mary, Akua Nyarko na mo yɛ nsia nsia ni na mo yɛ sɛ ɛdra mo ma mo four million four million. Ɛna mmienu aka ho deɛ, ɔmaa nyi sika bi na ebi so mpokyerɛ adwuma na ebi so na ɛyɛ four.
Ah na ɔmo yɛ fɔɔ.
Nipa fɔɔ no ɔsi afie adowa kura almost eighty million. Four million a mede maa ɔmo ɔmo de di dwa no gu. Ɛso na ɛbere a ɔkɔ Matabase no na ɔnni one million mpo a ɔde di dwa. So wahu? Ɛnɛ mmaa deɛ ɔmo nso kura almost seventy million ɔmo de di dwa. Akuya Nyarko ɔno kura kwadwoma nti anka ɔwɔ bebree. Ɔno nso kura bɛyɛ fifty million. So wɔn? Agu asɛewa nso de ɛkɔfa ne nneɛma wɔ Kumasi, ɔno nso esi ne nkyɛn, akɔmfo awia. Ɔmpɛ bere nti akɔmfo atumi awia nneɛma, wɔakɔfa nneɛma wɔ Kumasi o, esi ne nkyɛn sɛ yɛ a ɔte hɔ nkɔnkɔnsa nti akɔmfo awia ne nneɛma no. Enti nnipa bi sɛ yɛboa no, yɛmmoa no. So enti ne baayɛ no ɔbɛyɛ bi? Ɔmo adi adanseɛ sɛ Asante Nka baa no ɔbɛyɛ bi? So enti sɛ woyɛ bosom a ɛdeɛn na woyɛ aboa nipa no a ɛbɛsom no? Ne dwan na apa awe? N'akokɔ na apa awe? Da biara ne ɔmfa nsa mmena no nom? Daabi, ɛnyɛ saa na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no. Dwan Ɔyɛ aboa bi a twɛn bi a bɔ ne mu no, ne twɛ dwan wɔ suman so a ɛyɛ Nyame anim. Medi mo adanseɛ sɛ wo, wo ne me, yɛn mmienu yɛanya apam sɛ baabi a bɛkɔ biara ɛwɔ sɛ metwa na megye wo, metwa na megye wo. Ɛhaw bi da wo so, ɛwɔ sɛ metwa na megye wo. Baabi a bɛkɔ biara ɛwɔ sɛ mebɔ wo ho ban. Ɛno nti sɛ wodi bosom akyi na wose mepɛ sɛ mede mo kɔhyɛ asuakuaa mu nsa a, ɛwɔ sɛ woyere wo ho na dwan, wopɛ dwan na wode ma no. Ɛno ne sɛbe afɔrebo a yɛde bɔ afɔdeɛ ma Twam di abɔnhye da no bi. Ɛnna Kristofo dodoɔ sɛ na ɛtwa dwan de ma Nyankopɔn. Ɛso wɔn saa saa deɛ no tete no ɛyɛ bosonsom mɛbɔ a wɔn sɛ ɛyɛ bosonsom ɛso ɛnyɛ bosonsom ɛyɛ nyame deɛ ɔpɛ no no nkɔn mo ara mo Abraham no

Allah na mutwa na Eid Fitr, Allah, Allah, na Allah na ɔhyɛ fam. Allah ɔnhyɛ fam wɔ asase yɛ a ɛna ɛwɔ hɔ. Eti mutwa gu asase yɛ hɔ a na muhaw ne mo papa bɛsɛ nyinaa no ayɛ yie ama mo. Eti ma obi nsom bosom Laa ilaa ilaa no ɔwoso ntrowa na ɔto nnwan. Nkwaseafo, ɛne me ne hwan a yɛdi bosom akyi? Woka saa a, Asante nkaa mɛgye wo. ɛno nti mese kwasia da biara mɛkɔ kurom si woanya abɛɛma a kwasia da biara na ɔkɔyɛ nkyɛnkyɛ no wɔ mfɔfoɔ biara wobɛgyina afidie no so na wobɛkasa sɛ abosonsom no ne mmiri na mudi akyire wobɛtwa mfoɔ biara na mo ate aseɛ sɛ ɔman mu a wɔn soso no yɛ mmiɛnsa deɛ wodeɛ ne ɛso yɛ mmiɛ deɛ sɛ yɛbɛkɔ bu nsɛm gyama a ɛwɔ nyame naa no hɔ sɛ ɔso bɛkɔ heaven a Ɛwɔ wo nso so wo wɔ. Adua na mma. Ɔmfoɔ bɛwu. Sɔfo bɛwu. Nkramoni bɛwu. Adɛn na ɛnneɛ sɛdeɛ te na Kristofoɔ nkɔ mo nyinaa ɛwu na wo nkomfoɔ nko ara ɛna nkɛwu. Ɛyɛ na abononsom ni wuyɛ a nkramoni wuyɛ a ɛyɛ Kristo ni so so ɛwuo. Naano bi, ɔbaa bi akɔ asɔre na ɔne ne namfoɔ mo ba. Ebia Ɛnɛ de asɔre yɛ do na mesi ma ɔmu sɔfo shoe no ei ɛnɛ de asɔre deɛ nyame wo kunkun sɔre si yɛ ei ɛnɛ de asɔre afei de ɔkɔduru fie a bɔɔde a n'ani da so sɛ ɔde bɛba abɛsi ayi no obi afa wogye asɛm yɛ o oo oyɛ ama ade no asɛ a na wokyɛ ɛbɔɔ na ɔse ei Yɛamansa, na mekɔ asɔre mi gyaa bɔɔdeɛ bi gu ha. Yɛbɛtwa mu gu ha se, ne yɛde ayɛ Akristofoɔ yi. Wɔn akuba wɔn somfoɔ anim ase akyerɛ Akristofoɔ a wɔdie. Da biara, ɛbo som deɛ, yɛka Jesus na watɔ fam, na kɔmfoɔ no dɔsɔ sensɛn baabi. Ahye, da biara kɔmfoɔ dɔsɔ. Afei deɛ, Wɔsi mi mu yo, wɔsi me wei deɛ mede Jesus bɛto mede aso no bɛto nkyɛn ne bɛbrɔfo ammɔ adeɛ no ato anya man ɔne ne mma na wabɔ dua se nta wagye ni na ne asa wokɔsa ma wo tii fifire no wokɔsa yɛ dɛ ɛna wɔfrɛ Jesus Adɛn na ɔbɔɔ deɛ n'ayera no? Wɔmfrɛ Jesus a ɔfrɛ anto nyama. Ɛ Akristofoɔ nyae yɛnya yɛ nyame ma yɛ na wɔn nso so mfa wɔn Jesus. Wɔn mfa wɔn Jesus na wɔn nso so mfa wɔn nso wɔn nso mu Satan. Ɛde adeɛ a Onyankopɔn bɔɔ soro baa asase no ɛna ɔsomaa ɛbɔfoɔ ɛbɔfoɔ panyin ne ɛfɛ ne Satan sɛ wɔnkɔ baabi na ɔse wɔnkɔ na wɔde wɔayɛ ahomasoɔ na ɔse saa a sɛ wɔayɛ ahomasoɔ deɛ a ɛneɛ metu hɔ kɔ asase so ɛ na yi nyame na de ka no ba hunu sɛ moyɛ ne ma no yoo munya woteɛ ba ɛhɔ a na ɔto mo nsam ɛbɛhwe asase sɛ Huu! Bonsam ba no, abɔfoɔ no bi nso bɔto Nyame wɔ soro hɔ, nna bi nso bɔto bonsam. Enti wɔn ba no na bi kɔhyɛ nnua mu, nna bi kɔhyɛ nsuo mu, nna bi kɔhyɛ abotan mu. Motie nie o! Ebi kɔhyɛ abotan mu no, nna afei deɛ Onyame sɛ, Asase so foɔ, monnie! Onyame no a ɔso ɔdɔ mo no o! Na ɔbaatan bɛn na ɛbɛwo ne mma? Wode bayisɛm na ɛbaeɛ. Bayisɛm na ɛbaeɛ. Wo ne wa na ɛbaeɛ. Nti mo akoma mmra fam na tie nkyerɛkyerɛ no. Deɛ ɛno n'asɛm so nti, why? Na tie deɛ ɛka no.